اگلے شعر ہی بازم دے انہیں کو سرنگ نو پہلے میں تھوڑا جا تعریف کروا لوں ہیں دا جویں کہ تمام باشعور لوگ اسا یہ سمجھ دوں ہی گال کو کہ شاعری صرف لفظیں دی پھیر گھیر یا کافی ردیف دی لطافت مصرے دی نسان نفاست کو معنی خیز کرن صرف اتنا نہیں ہوں دی ایک مقصد بھی ہوں دے شاعری دے بیس جیرھی شاعری با مقصد رہوے او ہمیشہ امر رہندی ہے۔ بے شمار شعرا ایں جہان دے وچ ہر دور دے وچ ہر عہد دے وچ آندے رہ گن اور بڑی خوبصورت شاعری کر کے گن لیکن جنہیں لوگیں مقصد کوں شامل حال رکھیے جیویں کہ تہاڈے سامنے مثال ہن ساجد علی پوری سائیں ایویں ہی جیڑھے لوگ مقصد دے متعلق شاعری کریندے ہن ہک ایسا پیغام ہک ایسی کاوش جیڑھی ادب کوں جدت عطا کرے، جیڑھی ادب دے وچ کجھ نویاں اصناف پیدا کرے، کجھ نویاں تراکیب گھن آوے، کجھ نویاں اصطلاحاں گھن آوے۔ ہک اینجھے جذبے دا خوبصورت شاعر، علی پور دی سر زمین دا آدمی، سئیں پروفیسر ماشد صاحب کوں تہاݙے تاݙیں دی گونج اچ استقبالیہ دعوت حیث ہوئی۔ پروفیسر ماشد صاحب تشریف فرما۔

ڈھیر پندھ ہے میڈا میں کو راہ نہ جھل میڈے قدمے تے ہر ایک قدم آونے میڈے ارمان بالیں دے سینے اندر میڈا جذبہ جوانے دے کام آونے میں پیمبر ہاں روندے ہوئے وسواس داں میݙے ہتھیں میݙا سر قلم آوݨے واندا ہوویں تاں جل ݙکھاواں تے کوں کت سمد آوݨے کت سلام آوݨے ڈھیر پندھے میݙا میکوں راہیں نہ جھل میݙے قدمیں تے ہر ہک قدم آوݨے میݙے ارمان ٻالیں دے سینے اندر میݙا جذبہ جوانیں دے کم آوݨے میں پیمبر ہاں رلدے ہوئے وسواس دا میݙے ہتھیں میݙا سر قلم آوݨے واندا ہوویں تاں آ ڄول ݙکھاواں تیکوں کت صمد آوݨے کت صنم آوݨے شرط ہک اے میݙی نال ڄلدیں اگر جڈا ٹکرے کوئی توں جدا تھی ونجیں سجے پاسوں جیرھا تیڈے نقطہ کھڑے اینکوں سر تے رکھیں ول خدا تھی کہ جڈاں میں آپ کوں ڈیدھاں سچینداں کون ہوساں میں جڈاں میں آپ کوں ڈیدھاں سچینداں کون ہوساں میں جے کر میں ہاں تاں میں کیا ہاں میکوں کتھ لو بنڑایا گے۔ میڈی دھرتی تے ہوونڑ دی ضرورت پیش کیوں پئی اے۔ ازل توں لا تے اج تانڑی ہزاراں سال دی میں توں مسافت کیوں کرے گئی اے۔ میکوں اسمان توں بھوئیں تے اتاریا گے تاں کتھ سانگے۔ میکوں اتلا سواریا گے تاں کتھ سانگے۔ میڈی تخلیق دا مقصد جیکا روندی عبادت اے۔ اوندی پہچان ہے جے کر تاں ول میکوں زمانے دی ضعیفی دے ذمے لا تے حیاتی دے متامیں وچ پھسایا گے تاں آخر کیوں؟ کوسا میں جیکر میں ہاں تاں میں کیا ہاں میکوں کت لو بنایا گے میری دھرتی تے ہون دی ضرورت پیش کیوں پئیے ازل توں لا تے اج تانی ہزارہ سال دی میں توں مسافت کیوں کرے گئیے میکوں اسمان توں بھوئے تے اتاریا گے تاں کت سانگے میکوں اتلا سواریا گے تاں کت سانگے میری تخلیق دا مقصد جیکاروں دی عبادت ہے اوندی پہچاݨ ہے جیکار تاں ول میکوں زمانے دی ضعیفی دے ذمے لا تے حیاتی دے متامے وچ پھسایا گے تاں آخر کیوں خدا کوں میں تاں نئیں آکھیا میڈا اللہ بنڑا میکوں میڈا سئیاں بنڑا میکوں میکوں ڈیکھنڑ کیتے اکھیں میکوں دل دان کر ڈے توں میکوں انسان کر ڈے توں جے کر انسان جوڑے سی جے کر انسان جوڑے سی تا بھا دے وچ سٹے سی نا میکوں ایویں سڑے سی نا میکوں ملا نہ دڑکے ڈے میکوں ملا میکوں ملا